Mami gikwak moro mamoro chunya Gikwaka mami gikwak moro mamoro chunya Asinga mino nabiro nyuomi koda mendi Asinga mino shikilia shikilia shikilia shikilia ah, aneno ka ji osedonjo kaendi ji osedonjo ji osedonjo ji osedonjo kendo adwa ni akaw thuoloni endi mondo arwak ji achiel ariyo adek Aneno kaka mm, wan gi ji mang'eny kabisa. Adwa ni uh, tangane simuno endo mondo arwakgo ji e budho ka. Ng'ama osedonjo kanyono endo kik ine ni ok aneni. Aneni maler kabisa kendo anyalo ng'iyi gi koni endi. Um, sauti ema dwani ukona ni uwinje nade nikech ne pod watimo setting. Ing'eni ing'eni dala ka samoro sauti nyalo go jinoma. Ikaw ma ikawo ma iso kacha tiwuoyo godo I- iso kar microphone bed ng'at moro manjeja adwa ni ibedo ng'at moro machonjo Ah, we arwak ji achiel ariyo e e budho kaendi meanwhile amedo paroni ni an makelo ni chenro ni pile ka pile ah, idenda ni omari nash omari chien ojemone mbele chien mineno to mbele miyoko pod wan kaendi wan from home iluongo ni Dala Edition kendo kaka iwinje no endo obiro ni akini bobiro ni maler kona ne comment kanyo kopo ni winja maler kabisa kawuono akoni ni an gi jago moro kaendi ma wan ga e budho ka iluongo ni Eduardo Pignis. Pignis koso Pigmis? Eduardo Pignis. Eh, aneno ka Sam di wacho ni sauti lerba. Okay. Eh, Sandy wacho ni love this. Mhm. Mm Awinjo maler mano Vida. Aha. Uh eh, -huh. Vida Vida wani Simba. Eh, wani Simba koro ma iluongo ni Simba. But kawuono en celebrity gossip. Koro wakelonu jago moro ka iluongo ni Eduardo pigmis wadwa ni ung'eye wasapotre uru kore kwadhi mbele kore kwadhi mbele batha kaendi wan gi MC Dope Kid mm. ha? MC Dope Kid ing'eni jogi kiai bwana de MC Dope Kid emowero thum moro niya awero nyako mojoga maka neno tang'oka maka neno tang'oka ng'oka awero nyako marachna in kode kanyo Eh? Ah, thum ndo nega. Eh, Oje ni awero nyako but ne ma bai ko host kawuono ne celebrity gossip. Iluongo ni eh, eh, Sidop Kidila ri oje ne matin ni awero nyako ma yawa yawa. Eh, ni gik moko adier. Timore adier adier ma Nyasaye to ibe kuri penjri. Ijalo ija- ijalo timo. Eh, o- Onjro matin oje ne. Eh? Eh, eh,

Awere nyako mokado, awere nyako mojoga. Eh, Meanwhile, amedo paro ni nek, eh, aneno ka Samdi wacho ni Stephen Ogiga the governor uko wapi yawa, moto ime, imewekwa juu. Mm, Omari nyis daktari no ni obiyo mula mano man, mano mano vaida wacho kacha ni ka daktari mulo kumodwaro kara ko daktari no mondo be obiyo mule mano iluongo ni eh, kiwo, eh, kiwado eh, kiwado yes kiwado wawinjo Kiwado. maler kabisa mano mm. Otis Nyakwar, Otis Nyakwar Nyawade wacho ni watching live Sindo Mwalo. Thank you so much Josindo and uh, ing'ata ng'ata mawinjowa from Sindo we are so grateful. Now Sidoked. Wuo. Ma kuri luongo ni celebrity gossip kama kawa. Kama ki. Kawuono wakuodho ng'awa. Eh, kawuono wadwa kuodho ng'ato donge. Kawuono nyaka wakuodho ng'ato. Meanwhile kapok wakuodho ng'ato. Eh. Iparo ni kacha ni um, pigmis nitie gima kiny golo ka yeah. sauti not en sauti adi no sirikei sirikei eh, eh. ogolo thum karu adwa adwa na kau ikau ikau wakau thuolo ni endi mondo eh. waluong uh, Eduardo. E, Eduardo. Eduardo Pignis. Eh, samo biro. En Pignis adieri ti. Eh, eh, samo biro no. Eh, en aena pigmis en aena pigmis e dende but kidhi e iwe kik ibal kik ine ni ng'ato nyalo kase chae inyalo yudo karach aneno ka gokwarachola ah. wacho ni omari eh. awinjo maber kan omari awinjo maber kan kisumu bas park ka Hey. Eh? Ng'ato be ni kani Otis. Otis wacho nang'o? Otis nyakwar ki ang'o? Eh, owacho ni. Watching live sindo mwalo. Maja thumane to be onyalo choga. Onyalo choga. Bas, wan ka gi warwak jago. Ne, jango mar. Warwak jango magi thum ne mogolo kiny. Chwak na gomano. Thum mogolo kiny iluongo nang bwana. Iluongo ni eh. chike.

Bas aneno kaendi, aneno kaka ji pod eh, medo chiwo comment ahinya kendo adwa kawo thuolo ni endi mondo ago erokamano ne joma eh, share share share. Ing'ama ni kanyono endo hakikisha ni umeshare. Aneno kaka ji osedonjo kacha, Gori Nyakwara Chola, kijana mpole, uh, uh, Ongili Fred, koso iluongo ni Ongili koso Ongili. Baneno ka ni kacha cha endo wacho ni mit maratari adwa nakaw thuolo ni endi mondo koro aluong jathum mm, ma werno endo mondo be obi kae omos jopiny owuoge ji aneno ka mariandi osedonjo kacha cha endo mani iluongo ni abebo all the way from qatar Ah, Mariendi Abebo, Abebo. All, the, all the way from Qatar. Eh, hey, inyalo paro. Abebo. Hey. Aya, eh, gol go, go, go, gine ne gol clip machielo ne monde isone jago ni endi mondo koro bi ka endi. Wuodha wuodha kasto mano somo koni eh, iso ka iso ka mit mar atari koro adwa ne odonj ka endi mondo obi omozwa. Meanwhile, idwado big miss ndani ya nyumba idwado Eh, karibu sana donje donje donje donje donje. Wonyagongo. Eh, Wonyagongo. Eh, Mokwongo. Eh, adwa ni imos jopiny, adwa ni imos jopiny tafadhali. Mano gima adwa ni itim mosnwa jopiny. Eh, amoso dhano teno kwe uru. Eh. Be uwinjo be uwinjo wunya gongo? Dakudwoke wunya gongo. E, we monitor, engineer ako sawa? Sauti yake iko sawa? Okay. Koro wunya gongo. Adwa ni ikise ka uthuolo ni mimoso jogi ende. Adwa ni ikon gi ni ini go thumbe mage mondo gi support ikon gi kuma ginyalo yudie. Uh, ikon gi gimoro moro minyalo kono gi nikech gin ka ende. Yes, iluonga ni Eduardo Pignis. Eduardo Pignis. Agud pala No, kubuta. en pig miss koso pig nis? Eduardo Pignis. Pig nis, okay. Pig nis. Iwuod Agud pala kuguta. pala kuguta. Ei ndhiwa. Ei ndhiwa. Aneno ka mwalimu osedonjo kacha chaendo, mwalimu, mwalimu, mwalimu Fred. Hey, mwalimu promoter. Wero koro wakelo nyathi manyien kendo wadwa ni ukaw maende mondo mi uchak upromote mwalimu. Hmm? koro ok miya stochi matin kaka nidonjo e ngolo ni endi ere kaka idhi mi idonjo ma koro sani ija ngolo moluor ma ji ong'eyo ngolo ni nachako ka pod asomo ka ja klas ariyo mm. ko nadhi adhiya kode kamano ka ji mm -hmm. klas abiriyo uh -huh. tayudo ng'ato ni idi jandhiwa e. Idi jandhiwa. Eh. Hey, mono wero Sheila. Mano wero Sheila. Mutiyo gi Idi. Watiyo gi Idi. Okichwad na matin Sheila. Gona matin. Ni weri nega nyathi jondhiwa idi omina oko. Yawa yawa odegi nade. Hey! Okay, koro niromo gi Idi Jandhiwa. Eh. Mano tu? Mano tu 2017. Eh. koro ka ya kaidi uh -huh. tema nyasaye gwedha goseno mina wiko oseno mina wiko mbata nyadido mon chendo kisugu mon chendo to kata ndhiwa mon chende okay koro iya kuom uh, idi jandhiwa kasto idhi kuom uh, oseno mina wiko mbata bas adhi kuom oseno mina wiko mbata mm. koro koseno mina wiko mm -hmm. omondi emano omiya direction mar donjo e. omondi wuod awendo omondi wuod awendo omondi wuod awendo thank you so much popote ulipo mm. koro ka koseno mina wiko mm -hmm. tema koro nyathi ber gi dalane e. Kore ma wuok adhi ago simba. Igori oko. Eh. Iwacho ni we, we amba teme. We amba teme. Eh. Kore ma gora simba, eh. kase gora simba. Mm. Koro ane e pap. Misani ngama ni gi bandene. Sana ngama ni gi bandene. Bandene iluongo nango. Kuguto angla firefly. koguta oangla Firefly. Aneno ka MC Ajomeja bosedonjo kanyo no endo Ajomeja yudo ka promoter ma serious nyaka na ne ko promote ji sani Ajomeja ng'ama serious kenda ng'ama ere ma wende na te nyaka choge Ajomeja. Ang'e ni eh, Friday wa, wa drop gine wa drop mogo mogo med godhiambo. Eh mogo med godhiambo. Wa drop on Friday nikech ji nogo na koko ni Omari. To koro mogo idho ugole e YouTube nango? Due to one or two reasons nomiyo wa drop mogo idho but koro wakelo mogo mogo med godhiambo med godhiambo eh kora jo meja mago jok muchogi koro gisani ni endi mm. inyalo wacho ni jathum mobes kanye sana base pala koguta mm. e ba moro kanyo pala kuguta eh. mm. koro kidonjo pala kuguta uh -huh. inyalo manyo thirsty alliance kajim thirsty alliance jok man pala kuguta idhi kajim mm. koro an nigochona kapod an nairobi takoni nabiro home yeah. nikona ni ipango golo gimoro ma serious yeah. ipango golo thum miluongo nang'o koro mondo jopiny bong'e gima biro negi deno wuodo indi huh? deno wuodo indi deno wuodo indi uh. in kode simu ionj ne jogi matin an kode simu lakini kata obwongo na ba an kode ka eh koro wadwa ni igonwa gogo obwongo matin kasto ichak imi jogi be giwinj lyrics man matin giwinjo mana matin kiny kiny hakikisha ni iwatchwa live kiny wan live all the way uh, eh, Migori kacheche Osiri, eh, Osiri. Sauti Siri. record. Si, eh, eh? Sauti record Siri K. Siri K, eh, ka Siri K, kiny wan Migori, ka Siri K, kiny wagol thumno live kabisa. Iwinjo, wan wahero ni kopo ni ng'ato contact bwana, jok man oko kanyo kopo ni in gi kaka inyalo konyo ng'ato, respond.

kaluwore gi age sama na- an e age mana chake thum Mm. koro nanya nathin e iji anya dundo be iji kaka sani pod anya dundo iji Eh, koro kadhi kadhi to dhano chaka anya dundo nyadundo pignis Aha. anya dundo piginis pigmis nyadundo anya dundo Eh. pigmis koro nyako more mano koro odhi okret ne nyingni Mm. ni dwado pignis mm. koro ogolo pigmis oketo pignis pignis yeah. aneno ka ji ni ka maratari adwa nasom comments gi piyopiyo mondo wane ni to uh, dhano wacho nang'o ka aneno ka achako gi omondi padi omondi padi wacho kacha niya ler sana umari aduda wacho ni umari mark, eh, mark me present kama kawa tell them to support us together amor kodi ba aduda gwara achogi wer mabedo dropped on friday koro hakikisha ni iwatch werno endo aduda an jok ma support wiya no wil mana gi Pauline Nyakoth Nyahimbo but next time emba neno ko support ga ji uh, Omari make me present that one I've, I've read uh, uh, Pauline Nyakoth Nyahimbo wacho ni an be an promoter choga ewe ewende ni eh Yom. Nyaimbo imbe ayie nyasachiel Nyaimbo always will be there. Eh, kendo koyudo artist en okodeo. Amor kodi sana. Ng'e ni waromo uh, 27 20 angocha. En 27 ano 27th ka Oscar Magige. Uh-huh. Eh, e tafadhali ujao mapoko eh, poko support uh, uh, Pauline Nyaimbo dhiuru kaye cha upo, uh, eh, usupport. Eh. Pauline Nyaimbo ne eman ge thum mapodo onge mosegole e yamo. Jadolo kumba wuoyo kodi. Ah, jadolo kumba wuoyo kodi eh, okinga ndalo moko nena lupo sori katere dine moko ne omera ha toywecha ywecha nomiyo omari wuoyi omera ne mit bre tari mani iluongo ni polen nyaimba amor kodi amor kodi polen ajowi dickens wacho ni mit bre tari ayie kodi nash good job yes and sejumeja wacho ni omari nash is live now hehehe ok nyal baya mit badatari Eduardo Pignis nosedonjo kaje cha endo gori nyakware chola na sisomo kijana mpole Ah, gori nyakware chola wacho ni werno mit mar manade umari congratulations kasto eh, kijana mpole wacho ni very impressive eh? eh, mara kisungu mitka very impressive kone jamano Im, ni omiya nyako mojoge mojoge no eh, adaggo eh, ogili wacho ni eh, mit mreteri mit mreteri mit mreteri omari yo mos ne dwaro pignis kod mc dop kid to an be choga e waya mani iluongo ni mc matoro disan ako ndani ya nyumba charles wacho ni eh, omari nash en nang'o thura kao mit mreteri adwa ni adwa ni achaka onjno thum mar mar mar eduardo nikech eduardo kiny golo thum iluongo ni eduardo pignis ing'a man kanyo no endo dhi e youtube mar eduardo pignis mondo isapote keti mondo waketi ket ket thum ket kuongi ket gichecha mondo waonj thum kaendi mondo koro chwadre oberia iluongo ni eduardo pignis eduardo pignis eduardo pignis eduardo pignis twende kazi go yopang'ang'a emosie pedo chiel wanyanga

Hey, idwa na nyona ndo mana nyathi ga Jesu jana. Sugudu. Ni ane wuo nyagombi nyathi gi sopi makindi. Eh? Dino dibede nyako to dino luongi ni chiwa. Huh? Kendo dibede nyako to dino luongi ni chiwa. Sugudu. Kendo dibede nyako to dina tweyi gi leso. Ah, shikilia, shikilia, wewe, shikilia, eh? shikilia, shikilia. Aneno ka ji ni ka mara tayari ji ni ka. Jinika, jinika, jinika, jinika. Kristo Nyamigori wacho ni umari. Mano miel mane yawa. awinji umari, awinji uma, awi, awinji, um, awinji umari. Rataga mosna ojanano. Okay. Umari, mano miel mane yawa. Mano nazisomo, Maria ndi wacho ni eti sugudu. Sugudu, sugudu, sugudu. eh, na, Vicky, Vicky, Vicky, uh, Vicky Woodmin eh, Thatcher wacho ni aneni maratari kendo yom to med mana uh, jiwo upcoming mondo ong'ere an upcoming gima dhierago ni sami dwa jiwe to ber ndi to kosewuok matin tiwinjo mane bwana in ing'eni ke gima natimo munda hit Christine Migori uh, aneni e budho kanyo endo Frederick Omwata wacho ni Omari Nash ayie kodi kuom tich maber. Kik iwuog kanyo ka ok iwero inda paroli. Inda paroli adhi wero, adhi wero. Masi Odol wacho ni Omari tinde waweyo chamo fea gini mit maratari. Eh, Ve, eh, ve kuwe chamo to mano koro joma becho but ve be nyaka or tiore mana chieng' mokwongo chieng' mar ariyo to mano nyiso ni mano nyiso ni in bende gino mit ni koro chol aya oh, Rose Ouma wacho ni congratulation eh, eh, kasto Juma wacho ni ja, eh, ja Ogudu no oket, oket na wende cha ang' noketi udhi keto mbele kanyo eh, Zaina wacho ni Umari duonde mitu nyere An duonda mitga, emomiyo ok adwa nawuoyoga gi ji mang'eny nikech inyalo po kidonjo e boxna without notice. And for that matter, therefore, I don't want to talk much. I yeah. want nikech in mine ibede budho kaendi. Chak inuone nitie jok moko makore kodonjo ka gikia ni eti YouTube ni iluongo nang'o. Eduardo Pignis mm -hmm. official mm. Omari uyimore koluo chief ansakawo to i, i, ni, eh, to i, se, se, se, se yuto ing'e ni nitie ng'at manyalo gombo onyalo gombo gombo ni bwana an kodine eh yani bwana koti ma en go eh, onyalo gombo pod an single choria ne but kamera bwana mondo gineni maber eh. bwana Udan single and searching. Bwana. Yaani do wacho ni bwana onge onge ngama onge ngami move go bwana makata kango neno live ni ngeni live ni ene Facebook ka to ene YouTube kocha to ene bwana gini ni kumora mora bwana idwa wacho ni kata kang nyako neno gini onge ngami move ga dear manye sai koso mati wacho wacho ka aonge ah, ha aonge Iriambo. In free. Koka mona dhi yud tich abich gokinyi. Okay, okay, type mar nyako mane midwaro. Man man man gi nyathi ma onge go ma single. Ere type mar nyako bwana nikech ng'ato nyadwari ka to nigi mtoto. Ing'e ni nyaki ing'iyo ing'iyo condition ma moketo. Aila eh. ma keto chike gi. Mm. mago koro iketo Keto mago, kando. mago bedo kando eh. Ah. okay idwaro pig eh, idwaro pig niso sego thumbe mang'eny adwa ni ikona thumbi moro mondo wachwad kaendi wachwado direct kuna kona thum moro midwa ni wachwad kaendi mondo wachwad direct asego chike hera chike hera bas an ga milo part 1 amilo part 1 2 Eh, d- dok kit- kitane kitane kitane mana king- king'iyo list ni kanyo kitane aneno ka jiga- juma juma mzalendo wacho ni jaduong'no oketna okay ang'eyo Omari oimore oimore ahinya bwana wan ono keto ya thum jamani endi mondo mi wagine bwana keta ne bwana ing'eni jomoko wacho ni awa twere thumbe so mondi keti mondo koro wamiel meanwhile ameno paro nene wan dala ma iluongo ni dala edition Christine yo Christine ni focus ni music first omera mapenzi ya kuja baadaye ah ah maana waje waje

Ah, utamu wa maeza utamu wa maeza mano mani luongo nango thum ni luongo nango an amilo pato amilo pato eh. bob kido mara jogo wacho nango kanyo bwana ah, eh. hmm? umari huyo jama wa kofia ya ah. Oti, ah, ah, soma soma huyo jama wa kofia eh. ya Goliath eh. oketnwa okay, wende cha wende cha nyako wernwa mae jago mowero ne awero nyako mojoga Awero nyako mok adwa. Awero nyako kang'eye tang'oka ang'oka. Koro mana en, odhi weronwa, odhi weronwa. Duka kweli ma celebrity gossip. Kaendi eme yude, kaendi eme yude celebs ma maybe. Omari oyimore. Oyimore ahinya, oyimore ahinya. Mano Kaluoch. Kaluoch, Kaluoch Ivan Sakao. Okinyi ka Daniel Jawachara goni. Eh, wakawo. Mhm. Christine Nyamigori. Wacho nang'o kanyo Nyamigori? Eh? Nyamigori wacho nang'o? Nyamigori wacho nang'o? Nyamigori dai ni Omari. Wacha ne. Mano suchi koso moko ikane e, e ofuko. No. An oira ira, an naberga ka Nairobi, nyaka nabi dala ka jogi oira.

bit mano firicha to wawero go David Senior namba ni mikeyo wako wacho to keto e mpesa wawero David Sane meanwhile uh, nuone gi nuone gi gine mar YouTube Eduardo Pignis official Eduardo Pignis, Pignis official, official. Inga man kanyo no endo to poke share tafadhali. Share, share, share, share, share. Share this live mondo mi wayudi to imbe yudwa. Ki share this live to wayudi to imbe yudwa. Meanwhile, ingat ma eh, man kanyo no endo ma magi nene ingat ingat man kanyo no endo ma, ma watch imbe pod wagoni erokamano kabisa wadwa ni wadwa ni wapaki wapaki wapaki nikech in emitimonwa eh, favor ang'iyo comment magu ka endi to pod uh, eh, wadhigo maber aneno ka wadhi gi comments magu maber kabisa ng'ama pok asomo mare ng'iane kanyo kik ng'ato kaw uh, Okinyi ka Daniel wacho nang'o ni hmm. budho ber an akia pingo. pingo. Budho ber en ka pingo. Bas wadwa ni wadwa ni chaki gonwa wago mane kendo mane YouTube kacha. Chikera. Chikera sama chikera biro no endo ma ma engineer pod manye adwa ni ikonwa ni to ng'ama dwa yudi to yudi nade?

Karibu sana Umoshi. Twende kazi waket bane. Aneno ka nyathi gi wini osendike kache chaendo. Nyathi gi wini karibu sana. Haya, ketna, ketna, ketna. Iwacho ni waketo mane? Chikera. Chikera. Baba keti, keti chikera mondo nikech jogi aneno ka koro sarach. Koro sarach sani en banjo banjo banjo banjo banjo.

Kidugi dwaro ni gombo. Nyota mara kidugi dwaro ni gombo. Shikilia, shikilia, shikilia, Mwana shikilia, kidugi shikilia, dwaro ni shikilia, gombo. shikilia baz. Aneno kaendi ka jomoko nitie mawuoyo koda ka and uh, adwa ni akaw thuolo ni endi mondo akwong ago erokamano ahinya ne joma osebedo kodwa nyaka sani. Ok en tich mayot ahinya mondo mi ni kaw kindeni ki iwachwa. Aneno ka Moshi ondiko kachacha endo ni Omari na kutafuta hadi kwa bedroom. Mani luongo ni Moshi wendo. Moshi wendo ako ndani ya nyumba. Moshi wendo karibu karibu karibu sana. Akiani nitie Onge kama drama. Iumbore. Yes, Omari na oh, okay. Mane man kanyo no endo. Inga man oh, ma ha magi apana se somo te. Oh, e, Eduardo. Yes. Ka pok watie ka adwa ne apenji matin, ere changamoto ma iromo godo e field ka endi sana sana un kaka upcoming artist? eh, eh, eh, yap, wan gi disadvantage mm. gi advantage mm -hmm. both gintiere industry ka yes. e industry ka mm -hmm. ng'ato nyalo koni ni eduardo mm. adwa ni mondo iwera mm. after all iloso ne wer mm -hmm. migol ne wer mm -hmm. samoro idhi uso giri moro mm -hmm. mondo mi igol go thum igol go thum mm -hmm. after that kisegolo thumini yeah misegine to se- seche ma pod in e process Mm. to onyalo bayi gi pesa moko mathindo thindo to kitieko atieka Y- yeah. olokoni toke utieko kode ok odwa ng'eyo mang'eny about in e, ok odwa ng'eyo about in mm. basto mar ariyo ka miyude ka nitie be jochiemo Mm. joma nyalo konyi yeah. nitie jomoko makoni ni ah timna kama timna kama Mhm. after that kisetimo Yeah. action ok ine mago nitiere iye ka Mm. baso kadok adoka kuom jothumb jowetena Yes. nitie achiel ariyo adek nyayudo kata kidhi kwae nipango show moro Mm. idhi kwae mashindi kapod ni iongego Mm. mashin moro Mm. bwana konya gi mashin ni adhi atiga duogni Yeah. iyudo ka nitie kaka unyalo unyalo keti machiegni to Mm. ka gik Mm. to lengi Odhi olengi. ma koro gini cha bagani koro Mm. iwacho ni ng'ane nyocha ochako to chako bagani Yeah. To i, i, i, in kaka upcoming artist sani inyalo wacho ni thum ema itimo full time koso thum itimo part time but in gi business ni moro be ma itimo matin. eh, gi dhok ma wendo wacho ni an gi economic Mm. wan an gi man made Mm. gi natural Yeah. ko natural to awacho ni thumni Mm. economic awacho ni atimo gima iluongo ni agriculture Mm. nitie kaka atimo agriculture Ipuro. ma ng'ama nyalo gombo tiang' nyalo biro dala Mhm. muda muda to dok Mhm. ng'ama nyalo kawo ng'ama nyalo biro kawo gweno Mm. ikawo akawa Oh, gweno ija, ijapith, ijapur. Mm. Okay. nyalo kaka kata nguro moro Mm. Ah, inya kaka nguro. mm, tidhi It's ipidho good. Mm. To Ko- ko- i- i- in advice ma dang' imi jothum, eh, dang' ikon gi ni eh, gimany business moro gin be gitim koso ng'ato nyalo mana stick to music. Nikech Jomoko wacho ni bwana mondo mi music chuli midagi to ngori. To jomoko be wacho ni ah, music adag go. Koro i- in to iri advice minyalo kono jathum. an gini depend kaka ng'ato oketo mare mm. nikech sie sie thum kamigo e clubs mm. to chakore gimoro saa aboro kata saa ochiko mm. nyaka piny ru yeah. to chakre okinyi nyaka gimoro seche ma pok idhi e tichno mm. inyalo yudo tiji moro mm -hmm. iti kata ka en mana wang'o welding yeah. kata kapo ni no skul ni nok ichikorigo maber mm. tinyalo dhi e tij lwedo moro okay. midendo ni man made yeah. Mm. Amor ahinya aneno ka osiepena osiepena temo kachacha ni osapota kendo aneno ka jimiya likes kachacha endo wan gi Kelly Chogo Jarawila ako ndani ya nyumba aneno ka Ochide Vraz Ochide Vraz aneno ka wacho ni keep up the good work kendo budho yiyom kabisa okay ambe ng'ata ng'ata man kanyo no endo akoni ni iwinja ka andala Oma jamdozi wacho ni Omari mosna dope kid okay dope kid eh? Kaw mos kowuok kuom Jamdos mwenyewe mwenyewe ako ndani ya nyumba eh, aneno kisalute manoma mani iluongo ni Jamdos. Jamdos is also a very good brother and is mm. doing so great eh? is doing great continue continue continue my brother keep on pushing eh? they say push until something happens so just do it then um, my good friend wacho ni cartel jangomano wiye ler mokalo iwinjo mm. mano ng'ato osepuoyi kanyo aluoch evans ng'ato wacho ni wi ler mokalo kaluwore gi advice michiwo no endo eh tang'o mi japur kama endi to eh, pok ibet gi family bwana ting'a ma responsible tang'o marach koso pod irito kinde Ah, gimomiyo nadonjo e pur Mm. kaluwore gi achiel ariyo adek friends na mane wachakogo Mm. ne gin jomoko mane ohero pur Yeah. koro jama mon nitiere miluongo ni okelo wuod okumbo Mm. en be ojangoma koro ka nadhi ire ndalo mane apuonjora go drum Yeah. to kuna ni bwana gima nyiewogo gigie kata gima gerogo ot Mm. en purni Okay. koro an be ka- kosekona kamano Mm. koro akawo action koro kenda Right. Koro amako tich koro kenda. Right. Mm. Ing'ama odonjo kanyo no enda koni ni kawuono kaende wan gi Eduardo Pignis. Eduardo Pignis. Owacho ni Jamdoz wacho ni thank you brother Omari. Be blessed sir. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Eh. Kaza neno ka Kelly Chogo Jarawela wacho ni asechopo kae mos jotugo te. Kelly Chogo Jarawela. Eh, wakao. Kevo be wacho ni aneni mak. Maka onena manoma manoma makare ba zamiru paro nini ngama kanyo no endo uh, ah, jamdozi ine ja migori bwana nyeni by the way watu wa migori kesho nitakuwa migori I'll be, I'll be in Migori. I'll be in Migori town. I'll be supporting my brother here who will be releasing something hot. Kinywan Migori. Kinywan live ndani ya Migori. CDK Studios. Yes. CDK Jamdoza ngeni nge kuma CDK nitie Kinybi wakony brother wapushe eh, wapushe wapushe wapushe ok ni eh, jomoko wuondore ni promoter but gimanyo ma joma osedhi mbele no we don't do that we don't give a damn

omosi wacho ni keep it up manyiso ni ha eh. owacho ni ati ni gigo gigo wagone thumbo ne gigo wasesomo ahinya but you know it's also good to appreciate when somebody kinya chopo pap good very good uh, Christine sawa kinyo rade sama chon migori Christine lunch wachamo kuomi lunch kinyo wachamo Rach ng'ama wuoyi to rach ni samoro nyalo chamo lunch mi poka ibo ketie menu. Imbe chamis ga. Tende kazi. Wago thumba ni koro. Mwatieko go show. Thumbi midwani watieko go show. Wanyalo ga milo part 1. Ene YouTube. Ene YouTube. Baba eh, okay. Ene thumba na kungu wewe. Okay, go. Go go na. Ene YouTube go soka. Go ga go ka. Go kumoro moro mantie kanyo nendo.

idhi miel ang'o e YouTube? Aneno ka Jamdozi wacho kachacha ni Jamdozi wacho nang'o kanyo Papa somane? Keep helping young talent. Uh -huh. Omari yo! Bas, wan wabiro support gi maranch. Wabiro medo support gi Chris Manoma. Christine mm. wacho ni welcome home Omari. Eh. Christine Nyar Migori. Nyamigori. Welcome home. Adonjo. A subscribe ne sani kendo akia rito. Subscribe, subscribe tafadhali. Mano jamdero se wacho no se subscribe. Eh, mani ngene, mani ngene, mani ngene, mani ngene ngama serious mako poni ogine nini. Bas, meanwhile, uh, wago erokamano ahinya e ng'ama nowuochwa kanyono endo iwacho ni gimoro moro man gi eh, mm. gikone nyaka bed gi chakruokne chochote ilicho, chochote ilicho na mwandu kilicho, kilicho na mwandu

that is that is that is something finishing must must have it si chate si to mit lakini eh, koro sa oromo wadhi kwata ka Qatar Qatar oh eh. mano koro achni must have it fasting bas koro wasupport wa Eduardo kiny waromuru jok moko nya chopo Migori kiny wabeduru live mondo mi une gima Eduardo dhi golo kacha endo adwa ni thuolo makoro dong'ni be amiye Dope Kid be otang'nwa wende wende mon wero mar ng'anene awero nyako mojoga awero nyako mokadwa eh minago mike kaw mike kanyo eh? kaw mike kanyo kaw mike kanyo kaw mike kanyo

gimoro amora mitimo nyaka wa appreciate pod apose because you are still making this ogo koko e it ji koro nyaka ikete koro kwa yawe meanwhile e ng'ata ng'ata mono e, support wa kanyo wagoni erokamano nyathi ma koro biro ni endi ma koro jago mowero nitie wer moro mower mochochni but otrend owere mochochni but otrend awero nyako mojoga awero nyako mokadwa e nyako e, e jagoni embe koro dwani embe koro oonje Onje. Twende kazi. Ketnwa, ketnwa, ketnwa. Iko ya kidu wanda kosa kita kita kigu. Kita kita kita kita kigu fa kondo kiwinje. En en e YouTube embe. Majanya ya YouTube. Ondike ni MC Dop Kid nyako mojoga. MC Dop Kid nyako mojoga. Gi eh. YouTube kanyo mondo manyi. Epsi dop kil nyako mojoga. Celebrity gossip ma kawuono mit maratari. Sama pod omanye no, ma ineno chung' ka ni iluongo ni Matoro Bradox e e e. Mit maratari. Omera an gi joga na ma kopo ni ati ni kata kawuono awacho ni kora we field. Nyithinda ng'eny oko kama koro pidha pidha. Bira beda mandisore. Iparo kizungu mowacho ni you are not successful until your successor becomes successful. Itieko. Mano Eh. kore, yeah. You are not successful until your successor becomes successful. E field moro amora mitimo kopo ni onge ng'ama isegolo, you are useless. Kopo ni daktari nyaka bede ni keto dakteche moko ang'wen abich ma biro thiedhi sama in dala. Kopo ni eti in jathum, nyaka ing'e sure ni mentor, ok ni eti in jathum mineno ka dwa ting'ore te dwong'o, jathum mineno ka dwa ting'ore te dwong'o. Ki ing'ama MC, kopo ni onge MCs manyalo chung' mawach ni bwana an MC ng'ane mopa emogi mano pod onge gima itimo onge gima itimo e fail kata achiel bed ng'at mating'o ji mondo wadongre kanyakla koro emomiyo sama biro kama tadwa ni nyithindwa giting'ore gimbe gichope kuma ji nitie nikech iwacho niya we have to have suckers that will replace the old bananas

Awero nyako mojoga, awero nyako mokadwa, makaneno tang'oka ng'oka, mami aparo kata eh. Ah, no! Edo bwana! Eka ngoma bwana! Ah, bwana, wadhi wacha. Mike bwana, wacha na mor kodu! Eh? Eh, Mike bwana, wacha na mor kodu, buwinjo, uwinjo thum jamano! Huyu jamaa na winjo nale bwana, eka ngoma bwana, eka ngoma. Eka ngoma joko wacho na ongajo. Pok giwuoyo. Ketu thum bwana, ketu. Pok giwuoyo, warito gima giwacho. Ketu thum. Tam gi paro. Awena yako mojoga. Dokido chunge waya. Awero nyako mojoga. Dokido chunge waya. Awero nyako mojoga.

Eh. Man gi MC Dope Kid. Uo man gi MC Matoro Bradox. AKA. AKA. Mago MCs ma kuchung to wacho ni bwana anachungi nyingo mari. Eh? Winje gi melite to to wacho. Wacho to wacho ni. kare bwana ni ema owero werni eh ma jawa mowero ni alito nyako ma joga kone kono kudre mondo gwanda lor eh. biro mbele mbele ne chak thumno chak the goat chak thumno eh ah, ah, wadwa kwa the goat the goat eh, shikilia Wache mbili. No, the goat na kwayo maber kabisa en mane odich pok odwoka. Na kwayo the goat ni adwa golo parodi mar Alilo.

Kaniting'o ng'ang'a. Twende twende twende. Basi we wawinji ni thumno to ok mitna kata matin. Bane. Gigi neno. Gigi ok gol limit ne ji te. Eh. Gigi ok gol limit ne ji te. Twende kazi, twende kazi. Aha. Eh, Zach Budalex, el mozo Nayo Free. Daktari mulo kuma dwaro. Eh, onge kuma inyalo tame dindi kanyo ni giko mulo.

Awero nyako mokadwa. Awero nyako mojoga. Shikilia, shikilia warwak Jeff. Awero nyako ne Jeff Wonyatanga adwa na kel MC dop kedo bigol ne wer mar owero nyako mokodwa. Meanwhile Jeff chak gine chak loso na beats chon chon nikech koro abiro golo ali, alilo eh, alilo Elisha mtoto wa shule usijiene official ngine mane mose tameji use press ande umere tudaki goal kumgine ne kulabu mari prince inda giku gi Elisha mtoto wa shule kuni dembria demba ling gigi watinde waluo channel moro manoma koro Elisha kusijiene kamingine koponu ye public kama makoro mit maratari kasto ni ikone okwalna eh, we akwalna wend kofi twende kazi omalichak ngoma no bwana mano kore ngoma mar dede awero nyako mojoga kothu kothu Eduardo Pignis kiro eh. wende manyien mm. sirikei koro kiny Ma Eduardo, ma Eduardo, ma Eduardo. Ma Eduardo. Matuwa timo matima, but short on it. Mariandi wacho ni ha, taman, eh, Tem ane ni tama ni nya. Noti- notimo ni wot wacho ni to nyakono notimo ni wot twende kazi Mano bago wang' joma riek. eh. ah, ah, no mano no no bwana mano twende kazi twende kazi Wago ni the goal. Kaka neno tang'oka ng'oka Doga Awelo nyako mokadwa Maka neno tang'oka ng'oka Mami aparo ka an gi paro. Paro mo ka jago nya tanga. Awena yako mojoga. Dop kido chunge waya. Awero nyako mojoga. Oposto. Awero nyako mojoga. Omari olinge banjo. Hmm. Awero nyako mojoga. Wonyagingo. Sako linge

Thumno nie YouTube bwana. Really, I'm very... Iwacho mana niya, eh, MC Dope Kid nyako mojoga. Eh, eh, MC Dope Kid bwana. MC Dope Kid nyako mojoga. Nyako mojoga. Ng'eni gino tamuga ji eh, spell. Bas, wambe kawuono wadwa ni waonjnegi, wadwa ni waonjnegi thum achiel ma mabedo released on Saturday.

Twende kazi, twende kazi. Imanye, imanye, imanye, imanye. Hey. Onge kanyo. Ne, wakoni maber kabisa, ne. Wakelo ne gima waluongo ni ni mogo med godhiambo. Omed godhiambo. Mogo med godhiambo. Elise Toto wacho ni Kenya Eli an be miya kolabo ba. Mano ng'ato kwayo kolabo. Eh. Mano ng'ama kwayo. Mano iluongo ni. En ng'awa. Omany gino. En ng'awa. Jakusom nyinge. Marian di. Uh, uh. Uh, uh. Mm? That person went went modhi. Owacho ni to koro gini en adier okay? I love this song e kendo omit ndi bwana miya namba ni mondo aket ni bundles wach wach wach wach wach namba 07 uh -huh. 94 wach mos mos 07 mm. 94 mm.

Odonjo. Kendo pur wapenje ka bodonjo. Mano to ot maneno mit aduwa kokong'ore gan onyere sama pod ikelonwa macha baba chwadnwa mogo idho chapchap chwadnwa mogo idho chwadnwa mogo idho chapchap mondo mi waginene mogo idho ji penja ni ew marito ni golo mogo idho hmm? mogo idho ne negowa mogo idho ne kali

Iyudo kama dine matin bang'e mede kama akete kama mogo mit kama ya mana kaka winjo no endo nyakwar moge eh, wan kaendi wan eh, miu mor e kitwa koro nikech eh, nikech uh, jomoko complain ni ang'o miyo wendno onge YouTube nwawacho ni koro to nyaka walo nyaka wagolnu nyaka wagolnu iluongo nang'o moro mondo replace mano nikech mano to tinde onge koro mwadhi golo Saturday en ma be waonjonu mana matin en pok ogole embe en mana mar kuon embe en mana mar kuon nikech nikech macha onge Hello? Hello? This is the original parody from the parody cartel. Omari Nash. Wapi jemo jemo? Asamango akaonge moro. Midenye mowacho jokenyo ada. Oscar Magige. Midenye mowacho jokenyo ada. Mm. Ture Ishni. Midenye mowacho jokenyo. Mm. Gini pek. Ni mogo mere godhiambo. Omere godhiambo. Mogo mere godhiambo.

omera we jogo odhi e youtube gimany ji te mane youtube chunguru ka mondo mi jogo odhi omanyu wambe koro wadong' waninduru wayie yie ni gine chak kori

Edward e man gi band an an I don't do music for profession or professionally Omari thanks for uh, chogment e eh, achogo mano ng'awa mowachno ok ane ng'ama ogine but uh, asomo gine thank you so much let's meet next time keep on pushing keep on subscribing Omari Nash but an gi Matoro Bradox aka

thank you so much and let god bless you Gi- au- wiye wil moka kono gini wan gi channel maduong' machako tich next year officially iluongo ni luo trending nation en gi 18000 subscribers 18000 Luo Trending Nation. Luo Trending Nation. Luo Trending Any Nation. Facebook, any TikTok, and everywhere. Luo Trending Nation. Support us. Mondo me omiwa thuolo mar supporting other